Ta supose cu mi sa pa pica pica. Mi no a verwacht nunca cu mi tin cu cuminsa mi nieuwe seizoen di es manera aki. Wow! Un shock m'a haña ora un di mi fansnan vanof day one di pica pica a manda mi e noticia. Cu Marian Eisen no ta ey mas. El a bay sosega. Wow! M'a spanta. M'a spanta. Mi no por a kere. Mi mester a wak bon riba rednan social pa mi kere berde cu e shoin. no ta hei mas pasobra bo mester sa ultimo tempunan ret socialnan ta gaña cu hendenan a fayecé anto caba nan ta bibí te coleando p'esei ama pensa cu esey ta loke tabata pasando imposibel di kere cu Marian Eisen no ta hei mas. Ta pesey awe nochi mi di laga mi kuminsá ke programa aki na su memoria. Na su memoria manera sinku di òktober aña pasá mi ta tin Jerry's over di e kaso di Jerrison Noor, mi ta tin Marian Eisden den programa ku ta un mama di kriansa di Jerrison. Anto nos a papia intercambia ken Jerison ta ta. Como mucha, como un hoben, un mucha homber yòn yen e bida, ken e tabata ta. Sin sa cu cinco luna despues, Marian. Tampoco no t'ey mas. Ta pesey awenochi shonan mi kier a tuma un momento di reflexion. Aña pasá manera mi ta bisa den pika pika nos ta tin un conversacion huntu ku Marian Eysden un programa spesial mas bien pa mayornan bira konsiente kiko nos yunan, nos hobennan tin ta hasi riba kaya ku nan amistadesnan, nan amigunan na skol etcetera. Trèk nan un tiki mas na bo mes. Marian, komo mama di kriansa, el a mustra di ta un mama bo por bisa di yen doló, pero tegelijkertijd un mama ku a duna amor. I ainda bo por a mira ku despues di e partida di Jerrison, Marian a keda bou di e amistadesnan di Jerrison, i dor di su funshon na Goudé e Yenanan, bo a komprendé di su koleganan ku el a keda den e muchanan, stimulá nan, papia ku nan, i Marian tabata un hende masha, masha kerí. bou di e hendenan a yebanda na Goudá. E tabata un hende cu hopi curashi. El a mustra amor pa loke e tin ta haci. Sigur sigur, y el a bisa tambe cu cada cos cu e ta haci, e ta haciele cu amor. Un Un persona cu ta tin curason na su lugar. Awe, riba e dia aki, mi a pensa cu mi tin di haci algo na su memoria. Mi tin un par di potret di dje con december nos a topa te cu nos

El a kòmbersá den programa sinku di òktober, ku bo por sierto bo por hañ'el riba YouTube, di Pika Pika Talk Show, kaminda e ker a lanta un stichting. E tabata bezig esei, sigur sigur. Asine nos tabata ep otro anto e tabata ùit su mes ku mi ku kasta bashi e ta drenta den kamer di Jerison tur kos ta manera murayanan ta basha riba dje. Kon profundo e perdida di Jerrison ta p'e? Ka sta ketu. Ka sta ketu. Pero asina mes el a keda, el a keda bai su trabou, kaminda. E ta papia ku hobennan, stimulá nan, enkurashá nan pa nan sigui. Pa nan sigui. Koleganan ku ta apresiéle masha hopi, asta m'a komprondé Marian tabata riba lista number disocho di GroenLinks PvdA. Wow! Increibel pero berdad. De repente Marian no te mas. Mi ta puntra mi mes Wel en suar, nos ta plania, ma esun cu ta dicidí ta esun djei riba, cu no ta bisti pijama. Mi kier a yama bosan tur, tur, tur, tur danki pa tur e palabranan. E sentimentunan ku bosanan a duna taidens kuma pone riba facebook na tur tur tur hende tur e mil kuater shent i piko hendenan ku a reakshona anto mi ta bisa wow. Nos hendenan t'ei. Nos hendenan t'ei. Increibel, pero berdad. Marian ta tin hopi, hopi planes, hopi planes. El a conta mi un di nan, hasta e tabata kere bol'e den Pica Pica un bia mas pa bin konta pidi yudansa pa su plan ke ta tin. Pero, ya. Ya, Papa Dios tabata ke otro. Papa Dios tabata cu e otro. Ami, ami ta kere yah. Camindanan ta awor aki. Tanto Jerrison cu Marian. nan ta kontentu. Boso na a topa trobe manera bosnan por mira un kòrte fragment ku facebook mes akwe a pone pa mi kaminda Marian ta bisa kuater bia el a muri òf e remuri pero e no kera muri ainda. Guardando, su deseo ta pa Jerryson kumpli binti i sinku aña. Awor e kende di nos di warda. E tamba bai. Ken lo a bisa? Ken lo a bisa algu asin'aki? Ken por a rei un kos asin'aki? Un señora ku hopi amor pa duna, el a duna hopi energia na komunidat di Gouda. Esei mi ta komprende di su kolegasnan. Awe, p'esei awe nos ke rekordá no solamente pa e tristesa ku e a karga pero tambe pa su balentia i su amor. i su forsa pa a kompartí su historia ku komunidat. Mustra ku nos tin ku sigui. Kiko ku pasa? Bon òf ménos bon? Marian Eisen lo keda den nos memoria komo un muhé fuerte, Un mama di kriansa yen di amor i un hende ku tabata tin kurashi pa papia su bèrdat. Na e momentunan manera esaki nos ta rekordá ku tras di kada historia Tin un kurason, un famia i un komunidat. Na nòmber di Pika Pika, nos. Ta bisa, Danki Marian. Danki pa bo kurashi. Danki pa ta un muhé balente. Un bia mas. Danki pa bo amor, bo forsa i bo kurashi. Pasobra bo a tuma kurashi pa bini den pika pika tin ki konta bo historia. Prome ku mi finalisa esaki, si shona mi no ta tende largu pasobra boso a mes ta mira, mi ta bira emoshonal.

Ya. Husticia mi laika lo yega. Vroeg of laat. Pero esei no ta den mi man. Sjonan mi kier a prome ku mi finalisa manera mi a bisa bo, bosnan, ehm,

Mari a manda mi esaki, anto mi di mi ta bay ponele den programa awe-nochi. Manera bosnan tur, manera bosnan tur, tur ku ta presente awenochi, bosnan ku ta biba huntu ku nos komunidat, nos hendenan ta mustra. E amor duna Marian bek awor ke no ta ei mas. Shunan, mi no tin nada mas pa mi bisa. Ku. Marian, Aunke e ta ta carga su doló, e tabata sa cu e ta tin cu sigui. Anto e kere sigui pa e hubentud, nos muchanan. Esunnan cu ta futuro di mañan. Ei e kere focus, el a bisa mi. Pero, No, esei no tabata e caso. Un cos, pa tristu cu ta, mi sa, mi ta ke- mi ke kere esei tambe, cu Jerrison cu Marian caminda nan ta. Nan tin un fiesta. Nan ta di fiesta. So nan a reuni. Nan a topa bek. Sí, Ana. Papa Dios sa mas ku nos. Marian i Jerison, segun mi, ta den man di Dios i djeinan nan por yuda e hendenan pa nan sistema di cumpli nan decisionnan di nan Stichting riba aki riba mundo. Sigur sigur e loke ta guia nan, mi ta kere tambe sigur sigur di un modo of otro modo of otro nan sa cu ta asina aki Marian Tabata ke. Samira, Danki. Bosnan tur masha masha masha danki mes. Sher, Danki. Danki di kurason na tur esnan, tur esnan ku a reager, ku a kondoler, a tuma nan tempu, bosnan tempu, pasobra tur hende ta drùk den e mundu aki. Tur hende ta drùk bezig a tuma tempu Skibi algu, un aliento, un forsa, un stèrkte, un kondolensia. Bosnan tur, mi ta yama bosnan masha masha masha danki mes. Erika, Erikia mi amor, danki, danki. Tròwens, danki amiks pa mi yerba di ocho. Ocho yerba. Danki. Kaninfa. Kaninfa mi a mix tambe. Sa ki ta mix di Hulanda. Sigur si ku wòrdu. Ya, Papa Dios tin su maneranan di traha. Ke mena e ta bai di un otro manera. Nos no ta komprondé, por ta despues nos lo bin komprondé. Shownan, mi ta contento si di a conoce Marian en persona. Mi no por a kere ora cu m'a top'é. Nos a brasa, mi di, Nta Marian e di cu mi, Sí, a ta pica pica aquí. Mi no por lubida esaki nunca mas. Ta p'esei. Ami ta gusta saka potret pasobra potret ta rekuerdo sigur sigur. Mari Landweer un bia mas masha masha danki pa bo potret i bo palabranan. Pa e famianan di Marian Heijden Jerryson Noor. Manera shonnan mas hasi. Bia pasá sinku di oktober ku Marian, awe, lo mi hasié ku Marian inkreible tambe. Sigur sigur. Anto esaki ta Manera Marian a sinta den studio, mi a pone un bela cu ta luz pa Jerison. Bai na luz grandi. Marian. Esaki ta por luz. Asina pa bo bai reuni ku chèrisou. Komo mami kriansa. Pero ba dunele hopi amor. Ba kuida. Ba hasi hopi. Awor a kito ora pa bo deskansá. Bo mishon. ta cumpli. Shonan, un ta keda mina otro dia ta yama bosnan danki. Danki pa bosnan sosten. Danki cu bosnan ta tey. Ato, ya. Papa Dios ta tin un mihó plan pa Marian. Ami ta bisa, Danki Dios, nos no sa ki dia nos ta bai, ni kon nos ta bai. Sigur, sigur. Danki, Sher. Nos tin ku keda humilde. Sigur sigur. Un ta keda minada otro di desea bosnan un bon siman. Anto te djadumingu awor ku un otro programa di pika pika. Anto ke Remy e ta bin pika. Pasobra nos tin nada mas i nada menos ku Chrisma Henriquez. E ta bini ku un tema hopi pika. Dus, otro siman, djadumingu, mitar di ocho, nos ta bin ku un tema, no un tema asina aki, pero esaki tambe ta parti di bida, sigur sigur. Mis amores, love you very much. Anto cuida curpa. Anto mane nos ta mira celebra bida. Pasobra bida ta hopi corticu. Mas cu bo ta kere. Mi mes ta kere. Bo? Chau chau.